Jeeeh! Oh!
Ech gi lo an d'Bett. Gutt Nuecht, Fox. Schlof gutt, Fonsi. Hä? Wat huet d'Eileen dann do fir e komesche Rouer? Eileen, wat méchs de do? Ech kucken d'Stären. Sinn an deem Rouer Stären? Dat ass en Teleskop. Wann s de doduerch kucks, gesäis de d'Stäre vu ganz no. Ah, wat déi blénken!
Zanter wéini interesséiers du dech da fir Stären? Schonn ëmmer.
Hm? Wat méchs du do? Ah, et gëtt do esou e Molconcours an enger Zeitung fir Eilen. Hm? An ech maache mat. Wat muss de dann do molen? Stären.
Ween dat schéinste Bild moolt, kritt e gëllene Stär. Hm,
déi Strächer do gesinn ech am Himmel awer net. Ah, e puer Stäre liichte besonnesch hell, a wann een déi mat Stricher verbënnt, gehéiere se zesummen. Dat nennt een dann e Stärebild. Hm? Wierklech komplizéiert. Ma nee, dat steet alles a mengem Buch, an all Stärebild huet en Numm. Pass emol op, hei ass dee klenge Bier, an do dee groussen. Wou gesäis du do Bieren? Fir mech sinn dat Panen, eng grouss Pan an eng kleng Pan. A mengem Buch steet, dat wiere Bieren, e groussen an e klengen. Ah sou?
Hm. Kleng Pan a grouss Pan kléngt besser. Hm, wann ech Pane gesinn, denken ech u Paangecher.
Hunn ech mech da geiert? Déi zwee Biere si bestëmmt iergdwou anescht um Himmel. Mengs de? Dann hunn ech déi falsch gemoolt. Fox, du hues Recht, dat do si keng Biere. Wat maachen ech dann elo? Da loossen ech dee besinn. Oh! Ech hat mech esou op dee gëllene Stär gefreet. Eileen, da waart dach!
Ei, Paangecher!
Ech hunn hënt vu Paangecher gedreemt, well d'Eileen gezielt huet, dass Panen um Himmel stinn. Panen? Eng grouss an eng kleng. D'Eileen huet e Bild dovu gemoolt, fir bei engem Concours e gëllene Stär ze gewannen. Wousst du, dass verschidde Stären zesummegehéieren? Dat ass e Stärebild, sou wéi de Grousse Bier an de Klenge Bier. Mee d'Eileen huet sech giiert, et huet eng Kleng an eng Grouss Pan gemoolt an elo wëllt et net méi matmaachen. Et huet säi Bild hei einfach wechgehäit.
D'Eileen huet Recht, si gesinn zwar aus wéi Panen, awer et nennt een se Groussen a Klenge Bier. Oh, dat wosst ech net. Mir mussen dem Eileen dat direkt soen. Et kann nach gewannen. Awer wann et net gewënnt, ass et bestëmmt traureg. Ha, ech hunn eng Iddi. Mir schécke säi Bild dohin a soen näischt. A wann et net gewënnt, gëtt et dat ni gewuer. Esou maache mer et. Awer mer dierfen et kengem zielen. Et ass eist Geheimnis. E Geheimnis?
Ech verroden et kengem.
Moie Sven, mär hunn e Bréif. Kanns de dee fir eis fortschécken?
Eilenzeitung? A wat ass dat dann? Dat ass e Geheimnis. Da so emol!
De Fox mécht nëmmen de Geck. Mir liesen dës Zeitung gär an Schreiwen hinnen wéi flott mer se fannen. Ma t'ass dach eng Zeitung fir Eilen. Se ass awer och interessant fir Fuussen an Huesen, jo. Merci Sven, komm Fox. Hm, Eilenzeitung, dat ass komesch.
Fox, du dierfs kengem vun eisem Geheimnis zielen. Ech hun dem Sven dach guer näischt verroden. Dach, du sos mir hun e Geheimnis. A wanns de wëlls dass e Geheimnis geheim bleift, dierf kee wëssen dass et e Geheimnis gëtt.
Okay. Mengs du se hätten dem Eileen säi Bild scho kritt? Vläicht gewënnt et jo de gëllene Stär. Oh, dat gesi mer nach. Mir musse waarden. Oh, ech wëll et awer wëssen! Denk un eppes aneres, da geet d'Zäit méi séier ëm. Ah sou, ma gutt, da ginn ech Päerdsbier plécken. Oh!
Ah, moie Fox, ass alles an der Rei? Jo, jo, alles wéi ëmmer, alles an der Rei. Gëtt et näischt Neit? Nö, nee, nee, guer näischt, och kee Geheimnis. E Geheimnis? Erziel mer, hues de e Geheimnis? Wat, ech? Nee, nee, nee, nee, nee, ech hu keent. Du géifs mer et jo ziele, gell? Jo, mee nee, ech dierf jo net. Vläicht eng aner Kéier. Aha, du hues e Geheimnis. Hä? Da so mol, Fox, kee ka besser e Geheimnis fir sech behalen ewéi de Kayl. Mee ech dierf dach net. Du traus mer net. Ma dach, Kayl, ech géif der et jo gäre soen. Ma da looss et kommen.
Awer ech däerf net, ech hunn et versprach.
Wann ech e Geheimnis hätt, géif ech der et zielen, well ech e richtege Kolleg sinn. Wann dat esou ass, an der Rei. Awer du dierfs et kengem zielen. Versprach.
Ok. Wierklech? Bingo! Ech weess e Geheimnis. E richtegt Geheimnis? Jo, an du bass deen eenzegen, deem ech et zielen. Komm hei. Oh.
Wat ass lass, Bingo? Du schneid esou eng Schnuffe. Ass eppes geschitt? Ech maache mer Suergen ëm d'Eileen. Firwat?
Versprëchs de mer dann awer, dass de et kengem verréits? Ma sécher, Bingo! An d'Aline weess näischt dovun? E richtegt Geheimnis! Huu, ass dat net formidable!
Ah, dofir wollten se dee Bréif schécken!
Bonjour Aline, o hues de haut schon deng Post opgemaach?
Meng Post? Nee, firwat? Oh, einfach esou. Äddi Aline. Äddi?
Ech si midd, muer e bësse raschten.
Hues du dem Bell eist Geheimnis verroden? Nee, ech hunn dem Bell näischt gesot, éierlech.
An, kritt d'Aline dann elo säi Stär? Ech kann einfach net méi waarden, ech si sou gespaant.
Also hues dem Bell et awer gezielt? Ma nee, ech hunn dem Bell guer näischt verroden. Fox, An? An? Huet d'Eileen de Stär gewonnen? Ech hat mam Kyle driwwer geschwat an hien huet versprach et net weider ze soen. A wouhier weess Belle et dann? Vun dem Bingo.
No, de Bingo sot e géif kengem et verroden.
Huet d'Eileen de Stär kritt? Ssssss, et ass e Geheimnis. Kuck, wann ee mat sengem beschte Kolleeg driwwer schwätzt, bleift et dach ëmmer nach e Geheimnis, oder? A wann deen een et engem anere verzielt a sou weider, da weess jiddereen et ausser d'Eileen. Wat ass hei lass? Näischt.
Iwwerhaapt näischt. Näischt iwwer dech a scho guer kee Geheimnis.
Dir behuelt iech esou glungen. Verheemlecht dir mir eppes, hm?
Eileen, ech muss der eppes soen, Ech hunn däi Stärebild un de Concours geschéckt. Hä?
De Concours vun der Eilenzeitung? Oh nee! Deet mer leed, Eileen. Ech hunn der et net gesot, well ech wollt net, dass s de traureg bass. Et, et war e Geheimnis.
Awer jidderee weess et.
Hey, kuckt emol hei, 't ass e Bréif vun der Heilenzeitung! Oh, lo fäerten ech awer, ech kann deen net opmaachen. Komm, Mailyn, mir wëllen et wëssen! Soll ech opmaachen? Nee!
An? An?